Jien naħseb li l-ewwel għan nibdew bit-tfal li ġerħu il-traġit li ġerraħt int u naraw isma' kemm hawn tfal li ta' 16-il sena daħlu fis-sistema ġudizzjarja fis-sistema xelfuha mal-liġi u għadhom qed iġerħu l-konsegwenzi s'issa, għaxar snin wara, tnax-il sena wara, tmien snin wara, daw numri li smajthom kollha. Ehm, aħna bħala soċjetà mhix ix interessana, jinteressana li lil Mason la darba żbalja nikkastigawh u nweġġawh u li li jkun hemm retribuzzjoni għalli għamel jew li jkollna soċjetà aqwa soluzzjoni.
Issa jiena biex ikolli soluzzjoni, biex ikolli soċjetà aqwa, irid ikolli individwi aqwa, irid ikolli individwi li fehmu li this is no fucking way to behave and they do their utmost biex ibidlu ħajjithom. Bħal u kien hemm ħabsin li kont naħdem magħhom il-jors li llum il-ġurnata nafhom and they fucking changed. So I know, I know the potential exists. Um, u dil-board għandha tħares. Tajt, għaret, mela għaw għanna dal-ħamsin ruħ li għedin f'din is-situazzjoni, noħol u din il-board fej intellaw kas kas, unħarsu lej lej John. Mela dwar John ta' 16 inqabad jisraq mid-djar. Issa għandu 24. Għaddew 8 snin minn ħajja John. U John imma għandu tfajla stabbli, għandu xogħol stabbli, Ejja nitkellmu naqra' mal-imgħallem tiegħu, ħa nara l-imgħallem tiegħu x'jaħseb dwar John. Isma' John jidħol b'mod diliġenti x-xogħol, xogħlu jagħmlu sew, kif itawwal ilsienu John, kiesaħ, ġried, ġieled. Jekk minn dan l-istudju kollu li tagħmel, inti tagħmel sensiela ta' interviews jirriżulta li isma' John fa kien mhux talli m'għadux problematiku fis-soċjetà, talli Kemm nixtiequ jkollna iktar nies bħal John. Prosit. F'dak il-każ stja xibqa l-punt li titfaw il-ħabs il-bniedem. Apparti li perswas li jekk il-ġon mbagħad titfaw il-ħabs wara 8 snin u titfaw titfaw 6 snin oħra l-ħabs. One naħseb li eh, there's an impinging of human rights that is happening there. Fucking, there must fucking be f'dinja demokratija fil-ponent, there must fucking be. U iktar minn hekk, għalfej da ir-riforma ruħu integra ruħu fis-soċjetà tfajtu l-ħabs ma' nies li huma forsi dak il-proċess ma għamluhx u you're running the risk li da ħa joħroġlok mill-ħabs iktar imkazzat, iktar irrabjat, ħxejtlu snizni minn ħajtu, il-mara telqitu, it-tfal ma rridux jafu fakin bih biex iġib xogħol issa wara li reġa' daħal il-ħabs fakin ħataddih minn Golgota. What's the fucking point? What's the fucking point? Why? Why are we, why are we doing this shit? What's the fuck, what's the best outcome of that story? I don't fucking know. It fucking blows my mind to shit. Um, Naħseb, naħseb dik hija l-iktar ħaġa li naħseb fuqha jien għax qed tiddiskrivi persuna li għad fis-sitwazzjoni. Jiġifieri U bħalek hemm ħafna men. Bl-immaġinazzjoni tiegħek fis-sens qed penġidana jiena bniedem ta' dan is-suġġett jiena intfajt fuq it-triq it-tajba u Ir-rehaba li tajt lili nnifsi, mhux għax mort programm, li m'għandi xejn kontra n-nies li jmorru ġo programm, ta' jiġifieri. Le, hemm stima kbira għan-nies li marru l-programm. M'għandix problema ta' xejn u jiġifieri tfaħħarhom sal-aħħar punt. Però jien għamilt dan kollu bir-riedni tiegħi, għax jiena vera ridt. Issa bl-istess ħin li jiena għamilt dawn il-bidliet, ħa toħodli dak kollu li bnejt u taħseb li jien billi ħa titfagħni l-ħabs ħa nħossni tajjeb, anzi ħa nħossni pjuttost għar għax ngħid tara jiena x'għamilt fis-sens. U bro, ma rridx nitfax id-del. Kisret naqa kera, hija naqa. Ilek 12 sena u żammejt għal 12 sena. Imma ma nafx kemm ħażhom, u li inta d-demmu laħam, ma nafx kemm ħażhom fucking 20 sena, tifhimni. Ma nafx kemm ħażhom tistemba, ġifieri jiena ġol ma li m'għandix ġist skużani. Imma jiena I just feel Inħossni vera turtan ħafna, għax jiena nafx. Jiena kultant, bro, nistemba fucking fis-sitta ta' filgħodu biex mmur għax-xogħol. Una jiżżoppet nagħmel mmur għax-xogħol minn. Ma tajt fuq nibda nirreġistra, tajt eh, fakit eh, nar mill-karriera, il-karriera x'mu fl-aħħar mhux xorta ħammut jien x'fil x'inhu l-punt tal-ħajja. Biex taqbadni kriżi eżistenzjali u m'għandix sħaba sewda ta' sentenza ta' aħseb wara kieku ma dik il-konsiderazzjoni rrid nagħmel. Ħanibni karriera biex imbagħad imur nagħmel seba' snin ħabs. U nitlef kollox. Naf inżabbab.
Iva, proset. Inti żammetna xil sena, żammetna xil sena, però eh, I don't know if you can Le,
Għan kun onest miegħek, ġifieri jiena bħala Mason Nez illum il-ġurnata għaddej fuq fine line. Nkun onest jiena tfajla tiegħi hekk għattirat tela wasalt sew, jiena ferħan li wasalt sew, però ma nafx kemm kemm fadalli għaddej hekk, jiġifieri għax mhux ħa niddejjaqna, ġieli jkollok ħsibijiet li tieħu ruħek b'idek. Jiġifieri ġieli għaddewli daw il-ħsibijiet għax ngħid jekk jiena ħnieq paddej din il-biċċa sitwazzjoni Teħles, men, fis-sens jekk immur nistaħba f'kantuniera m'iniex meħlus, jekk nipprova nintefa' f'tannieqa mat-tfajla tiegħi, għal dak il-ħin inti meħlus, però mbagħad kull filgħodu trid tqum, men. Fimtu trid taffaċċja r-realtà x'inhi fil-verità. U r-realtà xi kultant hija iebsa ħafna għax ħaġa li spjegajt m'ilux hija m'ilux kellna sena ġdida. Għalik kienet sena ġdida? Jiena hu.
Għalija ma kinitx.
Għax jien sena wara sena, fi tnax-il sena jien l-affarijiet tiegħi baqgħu l-istess, imma l-meaning tiegħi towards life kien bidlet. Però s-sitwazzjoni ta' Mason baqgħet li hi. Jien għalija sena ġdida meta jiena nibda ħajti mhux inkompli ta' ħajti għax jiena li nkompli ħajti diġà nsejt fejn ħallejt. Jiena tant drajt f'din is-sistema u tant drajt dil-ħajja li għalija this is the way of living life li fil-verità mhuwiex minn fhimt? Allura n-nies tipprova tispjegalhom all right, sena ġdida għalik, futur ġdid għalik, hawn planning ġdid għalik, forsi affarijiet ġodda għalik. Jiena x'hemm ġdid għalija? Fhimt? Il-pjanijiet tiegħi kollha qegħdin fuq on hold, fis-sens jiena l-pjanijiet tiegħi dejjem qegħdin lura b'konsegwenza ta' dal-każ. Sempliċement żwieġ. Żwieġ għal ħafna min-nies hu hija mhux tiżżewweġ, mhux tmur, mhux issiefer, daqshekk mhux għal imma dak li hu ftit għalik huwa enormi għalija. Fimt, jiġifieri it's a fine line between fis-sens issib il-ħeġġa kuljum, mhijiex faċli biex issib il-ħeġġa xi kuljum għax tipprova titfa' affarijiet quddiem għajnejk li it's a reason it's a reason to live. Meta fil-verità taf li b'dal-każ qed tkisser it-tfajla tiegħek, qed tkisser lil ommok. Sena wara sena huma qed ibatu miegħek. Qed jaraw lilek tbati. Meta fil-verità daw m'għandhomx x'jaqsmu. Allura tgħid aħjar noħroġ mix-xena jiena u jieħdu ħajjithom lura. U ħa ngħidlek taf kemm irid ikun hemm sekonda biex tasal biex temmen dan. Sekonda waħda. U mhijiex faċli min. Daqsxejn min. Daqsxejn mhux faċli għal il-ħajja, il-ħajja ġust mhux faċli għal ħadd. Aħseb u ara meta kollok da kwalità ta' intoppi u diffikultajiet u. So, dak il-proponiment tiegħi Jekk hawn xi fucking pjat b'naqqas sens la jista' jtina daqqa t'id, napprezzaw, mhux jien, imma dawn l-uħud li mhux ħa ngħid bagħtu ntortament minn għax persważ li jiena min għamel affarijiet li mhux xierqa imma xi rridu, xi rridu. Jiena rrid